Illum se naqra l-aħħar ħrafa mill-ktieb Taħt Sema Kwiekeb, adattament ta' Trevor Zahra. Din hija ġabra ta' ħrejjef folkloristiċi Maltin u l-ħrafa tal-lum jisimha Ħaġa Muħġaġa lil Bint is-Sultan. Darba kien hemm furnar u martu li kellhom tifel tassew għażżien. Kull meta kienu jqabbduh xi biċċa xogħol, kien dejjem jagħmilha bil-maqlub apposta. B'hekk ma kinux jerġgħu jqabbduh jagħmel biċċa xogħol oħra. Is-sultan ta' dak il-pajjiż kellu tifla ta' ġmiel li ma bħalu. Kellha wkoll moħħha tajjeb. Ħadd ma kien ilaħħaq magħha għall-għerf li kellha, iżda kienet imkabbra ħafna. Missier ipprova kemm-il darba jżewwiġha mal-aqwa prinċpijiet, imma din f'kull wieħed kienet issib xi tgħid. Sa fl-aħħar biex issodd ħalq missierha, għatietha li tiżżewweġ biss lil dak iż-żagħżugħ li jgħidilha tliet ħwejjeġ moħġaġa li hi ma jirnexxilhiex issolvi. Iżda jekk, mill-banda l-oħra, jirnexxilha ssolvihom, lil dak iż-żagħżugħ jaqtgħu ilu għall-mewt. Missierha kellu jaċċetta, u minnufih bdew jaslu l-aqwa kbarat tas-Saltna u l-isbaħ prinċpijiet tal-pajjiżi ġirien, kollha bit-tama li jiżżewġu lil bint is-sultan. Imma, boloh li huma, ilkoll kienu jispiċċaw mdendlin għalx il-prinċipessa kienet dejjem taqta' kull ħaġa moħġaġa li jgħidulha. Mela, it-tifel l-għażżien tal-furnar twebbel li jmur jittanta xortih ma' bint is-sultan. Ommu tgħidx kemm bkiet. Mela tassew tlift għaqlek? bdiet tipprova tiftaħlu għajnejh. Ma smajtx kemm kbarat u prinċpijiet spiċċaw fuq il-forka? Trid tispiċċa bħalhom? Imma t-tifel ma riedx jaf Ħa miegħu l-ixkubetta tal-kaċċa u lil Nemsa, il-kelba, u rħielha lejn il-palazz. Imma qabel telaq, ommu tagħtu ftira kbira. Hawn, ħa, qaltlu, din ftira speċjali. Għamiltha apposta għall-prinċipessa. Malli tasal, qis li tagħtihielha. U hekk bin il-furnara telaq ifittex xortih. Għamel jum sħiħ jimxi qalb ir-raba' u ma damx ma qabdu l-ġuħ. Il-kelba wkoll bdiet tħares lejh u tokrob. Se naqbad niekol, beda jgħid bejnu u bejn ruħu. Imbagħad ftakar fil-ftira. Ħariġha mill-forġa, qasamha f'bixtejn u ta nofsha lil Nemsa. Din kellha ġuħ aktar minnu u kilitha f'gilma waħda. Ma bilkemm laħqet b'Eneta li ma daritx żewġ dawriet u mietet. Huh! Proset, Kay! qal bin il-furnar. Mela ommi għamlet il-valenu fil-ftira. Riedet toqtol lill-prinċipessa qabel ma din toqtol lili! Refa' l-ħorġa u l-ixkubetta u kompla triqtu. Meta mexa passejn, ta ħarsa lura u jilmaħ tliet ħamimiet jinżlu jnaqqru l-fdal tal-ftira. Imma minnufih waqgħu mejta fuq il-kelba. Iż-żagħżugħ tbissem. Hawn għandi l-ewwel ħaġa moħġaġa għal bint is-sultan, qal f'qalbu. Mietet Nemsa u tlieta magħha. Kompla triqtu lejn il-palazz imma issa qabdu għatx kbir. Wasal ħdejn wied bl-ilma u kien se jersaq jixrob meta fl-ilma jilmaħ baqra mejta fil-wiċċ. Miexja mal-kurrent tal-wied u fuq il-baqra jilmaħ tliet għasafar inaqqru d-dud. Bin il-furnar reġa' tbissem u qal f'qalbu, Din hija t-tieni ħaġa moħġaġa. Il-mejjet imexxi lill-ħaj. Iż-żagħżugħ kompla triqtu lejn il-palazz u l-għatx issa beda jagħfsu. Wasal ħdej knisja ċkejkna fil-kampanja, kienet battala għal kollox. Daħal biex jara jsibx xi għajn tal-ilma xi mkien, imma lemaħ biss il-lampier imdendel jixgħal ġo nofs il-knisja. Minnufih għaddielu ħsieb. Ġol-lampier ikun hemm tazza biż-żejt, tgħum ġo tazza oħra mimlija bl-ilma. Malajr telgħa fuq siġġu, neħħa t-tazza taż-żejt u xorob l-ilma tat-tazza l-oħra. Meta qata' l-għatx, bil l-furnar qal f'qalbu, Din ukoll tista' tkun ħaġa moħġaġa oħra l-prinċipessa? Xrobt l-ilma imdendel ma jmiss ma mkien. Ħareġ mill-knisja u kompla għal triqtu. Issa kien qata' kemxejn l-għatx, imma ma damx ma ftakar li kien għadu bil-ġuħ. Ta daqqatgħin madwaru u ġol-ħaxix ftit 'il bogħod minnu jilmaħ fenek salvaġġ. Refa' l-xkubetta, ħa l-mira u qatlu. Issa nista' naqta' l-ġuħ, qal bin il-furnar, u beda jara jsib x'ftit zkuk nixfin biex ikebbes in-nar. Ġo rokna jilmaħ salt kotba u gazzetti mormijin. Geddes kollox munzel wieħed, qiegħed fuqhom iz-zkuk li sab, kebbes in-nar u beda jixwi l-laħam tal-fenek. Meta kiel u xeba', iż-żagħżugħ intelaq taħt ħajt jistrieħ u malajr għaddielu ħsieb. Din żgur hija l-isbaħ ħaġa moħġaġa għal bint is-sultan, qal bi tbissima. Kilt il-laħam mixwi fuq kliem in-nies. U hemm nieqfu l-ewwel parti ta' l-istorja.